San Ġiljan għandna policy li inti fil-UCA ma mhux suppost tibni. UCA huwa dak li huwa Urban Conservation mm-hmm. Area, mhux suppost tibni. Mm-hmm. Imma għal San Ġiljan ta' Slima, jekk inti se tiftaħ guest house, mm-hmm. inti tista' tagħmilha. Mela jina anzjan, jili nejx ġo triq Sant'Angelo jew triq tal-Karmnu ġifiri il-core village tagħna. Fejn f'pajjiżi oħra l-core villages tagħhom jippreservawhom u jagħmluhom bħala vetrina għat-turisti, da f'daqqa waħda dal-anzja ħdejh se jkollu guest house. Issa l-guest house ħafna drabi se jkunu żgħażagħ li deħlin fis-satej fit-tlieta fil-ħamsa eh, fis-sakra jħabtu jkissru jfarku. U allura l-erja kollha ma tibqax Eh, b'dak il-mod. F'lokalitajiet oħra jistaw, mux suppost jisiru, imma f'San Ġiljanu, f'Taslima, għax id-deċidejna li hemmhekk in-nies ma jordux, jew id-deċidejna n-nies hemmhekk jistgħu jissaportu għax in-negozju jiġi qabel l-individwu. Allura, eh, ħriġna il-permess. U jiena bħala sindku u bħala persuna, jiena Tgħidu li jien bias, ta' ħajen jien bias, bias favur il-residenti, għal xina tħalt fil-politika u tħalt f'dan ir-rowl biex nkun il-vuċi, flimkien moħrajn biex l-uniku wieħed, għal-residenti għan-nies. U ehm, manċedix, manċedix mhix fis-sens ta' xin superf, għax nemmen li jisma' ir-resident dejjem jiġi l-aħħar, għaliex jiġi dejjem l-aħħar. Mm, mm, mm. Għaliex tal-hemm wieħed u s-siġġijiet dejjem jerbu. U għaliex għaliex dal-anzjan wara lilu 40-50 sena jgħix fil-kwiet Għandna każ partikolari, ħari, sa ma nidħolx fid-dettalji biex imma każ partikolari. Mela da se jibni. Se jibni guest house. Ħdejh imiss mal-appoġġ tiegħu hemm familja li għandha persuna b'diżabilità. Dan il-persuna barra li din sa toħloq problemi għax sa tbiddel l-erja u allura sa tiġi kommerċjalizzata iktar, dan il-persuna Għandu tat-tifel. U ta' dat-tifel ibati bil-fizz. Tista' timmaġina dat-tifel. Tifel, tifel, ngħidu tifel għandu 30 sena, ma eh, ifhem, eh, bioloġikament għandu 30 sena. Eh, tista' timmaġina dan ir-raġel xħajja sa jgħaddi, mm. un bat titkellem u jgħidu l-ek mux kullħat għandu l-problemi tijaw. Ġifieri kulħadd għandu l-problemi tiegħu. Ġifieri eh, aħna wasalna f'din is-sitwazzjoni ta' salvaġiżmu. Taf jekk hemmx eh, evidenza medika li hemm irbit bejn storbju eċessiv li bla dubi fil-kostruzzjoni ma ġembek se jkun. Naħseb li xaħat li. L-epilepsija.
Xaħat li jibati mċertu kondizjonijiet, tibda minn fil-ħodu safla xija taqqab mhm. u tkisser. dal-persuna huwa persuna bil-bżonni speċjali. Ġifieri ma jifimx għalfej dal-fdaqqa waħda għandha l-istorbju kollu. Eh, u da tifel ġifieri mhux mhux biss eh, ibat mill-epilepsija, imma wkoll huwa tifel bi bżonni speċjali. Eh, u jgħix iżatt bib ma bib. L-appoġġ huwa l-istess. U tkun u titkellem u jgħidulek imma mhux kulħadd għandu l-problemi, qed żgur kulħadd għandu l-problemi, ma nisperaw li m'għandekx il-problemi li għandhom dil-ġenituri ta' dan. Li kont int il-policy maker fuqha, li kont il-policy maker mhux fuq dil-affari biss. Situazzjoni bħal di kif kont akkomoda li għax ovvjament dan argument ta' forsi in-naħa tal-iżviluppatur sawa jew ta' min qed ibih dik il-plot. Mela ngħidlek mela sew għax jiena insertajt wieħed li għandu l-epilepsija bib ma' bib miegħi Il-plot tiegħi ma nistax inbiħħa Dan il-valur, ovvjament, jek nista' nagħmilha guest house, ovvjament. La ħaġa li nemmel il-polizija żbaljata, ħan nibdew minn hemm. Ġifieri ma nattakkax biss l-iżviluppatur, nattakka l-policy. Ja, policy dejjem.
U nattakka l-policy għal fatt li ehm, nikkritikaw il-Partit Nazzjonalista u rajt li sow, mhm. u nkun l-ewwel wieħed li nikkritikaħ li fit-2008 għamel ir-razzjonalization għamela kif għamela. Ma taqbilx ma marriġ. Assolutament ma naqbilx, ġifir m'għandix problema ngħidha li imbagħad kellna li l-Partit Laburista li tela plajta li sa jbiddel fit-2013 dawn il-policies u mhux biss ma biddilhomx imma għamilhom iktar fini biex ikun jista' skużi fotti. U tallem jara ftit il-loopholes kif jiftawa. Ġifiri il-policies huma Imna l-ħin.
Mela, tlaqna.